күн оҕолор, билигин ахсаан дьарыга, бу дьарыкка сэттэ чыыһыланы, сэттэ чыыһыла састаабын билсиэхпит. Оҕолор, эһиги ханнык остуоруйаларга сэттэ чыыһыла баарын билиэххитин баҕараҕыт дуо? Сэттэ чыыһыла баар бөрө уонна сэттэ коза охото диэн остуоруйаҕа. Белоснежка уонна сэттэ гном диэн остуоруйаҕа баар. Өлбүт сарыабына уонна сэттэ бухатыыр туһунан остуоруйаҕа. Светик сими Светик диэн остуоруйаҕа Көрүҥ эрэ оҕолор, эттэчи ыла маннык суруллар Эттэчи ыла от охсор хотуурга маарынныыр Светик сими Светик диэн остуоруйаҕа баар бу кэрэчээн сибэкки хас араас өҥнөөх эминньэхтээҕий? Сөп, сэттэ. Өҥнөрүн эттибит эрэ кыһыл, оранжевай, араҕас, от күөх, сырдык халлаан күөх, хараҥа халлаан күөх, фиолетовай сибэккичээммит ханнык өҥнөөх эминньэҕэ сүппүтүй сөп кыһыл эминньэҕэ оҕолоор уступпут эмиэ сэттэ араас өҥнөөх кыһыл, оранжевай, араҕас, от күөх, халлаан күөх сырдыга, халлаан күөх хараҥата, фиолетовай Көрүҥ эрэ, бу дьиэҕэ барыта хэттилии кыыл олорор. Үөһээ этээскэ биир хоско алта куобах, иккис хоско биир куобах олорор Ортоку этээскэ биир хоһугар биэс мэкчиргэ уонна иккис хоһугар икки мэкчиргэ ыаллыы олороллор. Онтон аллараа этээскэ биир хоско түөрт чоппууска уонна иккис хоско үс чоппууска ыаллыы олороллор. Сөп, маладьыастар, салгыы оонньуоххайыҥ Көрүҥ эрэ, бу бииртэн уоҥҥа дылы сыыппараларга ханнык эрэ сыыппара сүтэн хаалбыт. Дьэ ким өйдөөн көрдө? Саамай сөп, сэттэ сыыппара көтөн хаалбыт. Аны көрдөөх задачаларда суоттуоҕуҥ эрэ. Чэ бардыбыт. Мин чиин уйатыттан биир кырачаан уонна алта улахан эриэкэлэри буллум. Чиинчээҥҥэ этиҥ эрэ, барыта хас эриэкэлээҕий? Сөп, эттэ эриэхэлээх Икки куобах оҕото уонна биэс үөжүк оҕото дьыссаакка бииргэ бараллар. Ааҕыҥ эрэ, барыта хас кырачаан кыыл дьыссаакка сылдьарый Сөп, барыта сэттэ кырачаан дьыссаакка сылдьар Ийэ сибиинньэ оҕолоругар үс эриэхэ илдьэн испит, Ёжа көрсөн киниэхэ өссө эбии түөрт эриэхэ биэрбит. Барыта хас эриэхэлэммитий сибиинньэ? Сөп, сэттэ Кус оҕолоро ууга уста оонньуу сылдьыбыттар, түөрт кус оҕото ыраах уста турбуттар, онтон үс кус оҕото ууга дириҥник умсан хаалбыттар. Кусчааннары ааҕарбар көмөлөһүҥ эрэ саамай сөп, сэттэ кус оҕото Биэс татыйык маска олорбуттар, кинилэргэ икки тураах эбии көтөн кэлбиттэр. Барыта хас көтөр буолла? Саамай сөп, сэттэ көтөр. Мишаҕа алта харандаастаах, онтон Гришаҕа биир эрэ харандаастаах. Иккиэннэригэр холбоон хас харандаастаахтарый? Аахтыбыт эрэ? саамай сөп эттэ харандаастаахтар маладьыастар бары наһаа суотчут оҕолор эбиккит манан дьарыкпыт бүтэр аныгыс көрсүөххэ диэри